il-ħadd tat-tieni ġimgħa matul is-sena, sena ċe. Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwann, kapitlu 2, versi minn wieħed sa 11. F'dak iż-żmien sar tieġ f'Kana tal-Galilija u omm Ġesù kienet hemm. Ġesù kien mistieden għat-tieġ hu wkoll flimkien mad-dixxipli tiegħu. Billi ma kienx fadal iżjed inbid, omm Ġesù qaltlu, M'għandhomx inbid. U Ġesu qalilha, Xem bejni u bejnek, mara, is-sija tiegħi għada ma waslitx. Om Ġesu qalet lil qaddejja, Għamlu kull ma jgħidilkom hu. Issa kien hemm sitt ġarar tal-ħaġar imqiegħda hemm għar-rit tal-purifikazzjoni tal-Lhud, kull waħda minnhom tasa' xi mitt jew mija u għoxrin litru. Ġesù qal lill-qaddejja, Imlew il-ġarar bl-ilma. u dawk imlewhom sax-xifer. Imbagħad qalilhom, Issa ħudu minnu u newluh lil dak li qiegħed jieħu ħsieb il-mejda. U huma marru jagħtuhulu. Hu daq l-ilma mibdul f'inbid u billi ma kienx jaf mnejn ġie, għalkemm il-qaddejja li ħadu mill-ilma kienu jafu, Sejjaħ lill-għarus u qallu, Kulħadd li nbid it-tajjeb iservi l-ewwel, meta mbagħad ikun ħadhom, iġibu dak li jkun inqas tajjeb. Imma int li nbid it-tajjeb erfajtu sa issa. Dan li għamel Ġesù f'Kana tal-Galilija Kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu. Bih wera l-glorja tiegħu u d-dixxipli tiegħu emmnu fih. Il-Kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. Alla jirrivela l-glorja tiegħu f'postijiet li lanqas li tistenna li jagħmel dan, fi stalla f'Betlehem, fit-tieġ ta' Kana, fix-xmara tat-tajn fil-Ġordan, u fuq salib imdemmi fuq il-Golgota. L-ewwel miraklu pubbliku ta' Ġesù, jew aħjar, l-ewwel sinjal, wettqu minħabba l-insistenza ta' ommu. Ġesù bierek koppja żagħżugħa u ġab ferħ fit-tieġ tagħhom. L-ewwel nett bil-preżenza tiegħu, u t-tieni billi salvhom mill-mistħija li setgħu ġarrbu minħabba li spiċċalhom l-inbid. Il-bdil tal-ilma f'inbid kien sinjal qawwi tal-għadd ġentili u ġeneruż ta' Ġesù, imma li ta l-aħjar lejn l-aħħar seta' jidher bla siwi u stramb. Fit-Testment il-Qadim, l-inbid kien sikwiet ikkunsidrat bħala don u simbolu tal-barka ta' Alla.

tal-barka li hu ġie biex joffri. Dan il-miraklu tiegħu ifisser l-inbid ġdid tal-evanġelju u jipponta lejn l-inbid tal-patt il-ġdid u l-ħobż tal-ħajja li Ġesù jipprovdi għad-dixxipli tiegħu fl-Ikla tal-Mulej jew fl-Ewkaristija li llum insejħulha l-Quddiesa. Jipponta wkoll għall-ikla messjanika li Ġesù ser jipprovdi fil-ġenna għall-imberkin tiegħu fl-aħħar taż-żmien. Il-mirakli ta' Ġesù juruna l-qawwa tal-imħabba ta' Alla u l-ħniena tiegħu lejn il-poplu tiegħu. Il-ġenerożità ta' Alla m'għandhiex limitu, u l-ogħla espressjoni ta' mħabbtu hi rrivelata fil-persuna ta' Ibnu, Sidna Ġesù. Hu sar bniedem għalina, miet biex isalvana, u qam biex jigglorifikana. Inti tixxennaq għal Alla u għall-ħajja tiegħu ta' qdusija li hu joffrilek kontinwament? Ta' min jinnota l-insistenza ta' Marija Om Ġesu biex huwa jgħin bis-seta tiegħu lil koppja li naqashom l-inbid, li hu wkoll simbolu tal-ferħ fil-ħajja tagħna. Għall-fidi u l-ħerqa ta' ommu Marija, Ġesù lest li jibqa' jibdel l-ilma bla togħma ta' ħajjitna, l-ilma morr fil-ħajja tal-koppji miżżewġa tagħna, fl-inbid ħelu u fil-ferħ vera li hu biss jista' jagħtina. U inti, tpoġġi quddiem Ġesù lilek u lill-familja tiegħek biex hu jgħinkom u jimlikom bil-ferħ li hu tant meħtieġ f'ħajjitna? u ddur lejn Marija Ommna biex hi, b'mod speċjali permezz tat-talba tar-Rusarju, titlob u tinsisti ma' Binha Ġesù ħalli jagħtikom dak li jonqoskom. Il-familja li titlob flimkien tibqa' flimkien. Qiegħed tħajjar lill-membri tal-familja tiegħek biex tinġabru flimkien għal mumenti ta' talb? Kemm għad hawn familji għaqlin li jfasslu ħin biex flimkien jitolbu t-talba tant sabiħa u effettiva tar-Rużarju? Bit-talba tant għall-qalba tar-Rużarju, Marija Ommna tgħallimna nagħmlu dak li jgħidilna Binha. għas-salvazzjoni tagħna u biex ikollna il-veru ferħ tiegħu fuq din l-art. Kemm qed tagħti widen għas-sejħiet ta' Omna Marija li f'kull dera tagħha ittenni Ejdu r-Rużarju, ejdu r-Rużarju, ejdu r-Rużarju. Kemm qed nieħdu bis-serjetà din l-istedina tas-Sultana tas-Sema u nobduha biex nuruha li aħna tassew qed nittamaw fl-interċessjoni qawwija tagħha quddiem Binha Ġesù. Missier, inti rrivelajt il-glorja tiegħek f'Ġesù ibnek u Sidna. Imlini bl-ispirtu qaddis tiegħek biex jien nagħti glorja lilek b'dak kollu li naħseb, ngħid u nagħmel f'ħajti. Għażiża Marija, minn qalbna nitolbuk biex tgħallimna nerġgħu insibu l-valur li tlifna biż-żmien lejn it-talba tant għal qalbek tar-Rużarju, biex permezz ta' din it-talba aħna nafdawlek bis-serjetà il-familji għeżież tal-gżejjer tagħna bil-bżonnijiet materjali u spiritwali kollha tagħhom. Ammen.